foɔ nso tra so.
Ose Ezra ka kyɛ nnamfoɔ sɛ. Ɔkɔ. Ae okay.
Wakra wɔn. ah ne nnamfoɔ wakra ne nnamfoɔ. Ah nti ese a sɛ ɔyɛ player na abɔ Arsenal ne yɛfrɛ wɔn Martinelli na ɔyɛm hyehye wo because yɛbɛpam wo. Na mo tumi sɛ Madrike bɛbɔ yɛn.
Madrike no Madrike no onim. Madrike bɛbɔ yɛn. Ɔbɛ ɔbɛ ɔmayɛ ɔmayɛ.

James Madison wɔ hɔ, Mercy Montt, Chelsea foɔ yi wɔ hura. Wo dwene ho a, transfer si bi wɔ adwene ho a wɔn ti ase. Wɔn nim deɛ wɔn de bɛyɛ, ewie na Mercy Mount sɛ bench wa.
Ba ba sɛ Arsenal ka sɛ nim obi deɛ di owia yɛ a, ɔsɛ wɔn gye edi kakra because Kai baayɛ no. Oh, Kai be very instrumental in our team. Striker na mo se n'akyi hwɛ po ana ne ho hu. Mo de a mo fa so ɛyɛ mo no ma ne ana mo ho nwanwo. Ba de hwɛ Arsenal last season. Unse du baabi were striker away.

sɛdeɛ andy de oh andy de mo aba but patron update ɔwɔ hɔ ni transfer no yɛmfa transfer center kakra bi bɛyɛ five six minutes bi nhyɛ mu na afei to adwumadie no so wei live on pure pure fm tv ɛna afei angel fm kumase ninety six point one chairman atena ase na victor jokeresh latest ɛba ɛnie sɛdeɛ na chairman ɛka no ma me nhyɛ aseɛ mfa mfiri hɔ sporting lisbon team no asan authorization note no ɛde ama arsenal nti sɛ ɛkwan no adam sɛ boy no bɛtumi ayɛ ne medicals nti latest a ɛreba ɛne sɛ jokeresh nyame yɛ adom ɛkyena saga no ɛnde ɔbɛyɛ ne medicals ɛkyena ɛwɔ arsenal na latest ɛtɔ dwa sesia ne sɛ the iconic number fourteen ti ɔn regye si no fantastic ɛno na esi wɔ ɔno nso so ɔpɛ because wayɛ ready sɛ ɔba abɛ fele saa boot na ti ɔn re mu gya eto hɔ mmerɛ bi atwam no nti latest ɛba no woyɛ asena afa na victor jokeresh bibiara si number fourteen jesi ɔba abɛ san ɛde ama asena the gunners nyame yɛ adoma kyena medicals ne bɛkɔ so ɛwɔ ɛyɛ london. Chelsea fans ne njoin ne aberanteɛ a fɛn sɛ Gerald Hato no ɛyɛ Ajax fo player patron ɛɛ ayɛ ayɛ nkyinyiwa mhm. Ajax ka se yi na Chelsea aka se yi Ajax ka se yi na Chelsea aka se yi baasi sɛ yi baabi a akɔ akɔduru ne sɛ ɛyɛ forty million pounds plus add-ons three million ti bɛɛ forty three yes ɛno koraa no nyɛ nsiiɛ mhm. ama Chelsea foɔ ɛɛsan ahwɛ Kenan Yildiz. Okay.
Saa Turkeyni aberanteɛ no ɔwɔ Juventus no, Chelseafoɔ ɛremonita no dendenden ɛnyɛ asɛm ketewa koraa sei. Wɔn nso nkra ma ɛkyerɛ sɛ Nturaj no akɔ akɔpiem ɛwɔ ɛyɛ Turin a wɔn ne Juve astate a wɔn rekasa. Bɛ wei ne boɔ, Hato ne boɔ ɔden na wɔn resan ɛhwɛ Kenan Yildiz no. Wɔn kɔeɛ nso, Kenan Yildiz nso boɔ no ɛfiri 65 million euros ɛkɔpem 68 million euros. Wei sɛ Juvefoɔ no hu no sɛ the next Andriy Pirlo no no. sɛ hmm. waa wohu kakra a ɔyɛɛ adwuma a nti sɛ sɛ ɛnyɛ asɛm ketewa kora nti chelsea ɔmu gu so a ɔmu ne ayas ɛyɛ no afei ɔmu atumi awie ha to na kena ne yildes nso ne deal no aba abɛbom bayernfoɔ ɛne louis dias dias pɛ so ɔkɔ mhm. pɛ so ɔfiri liverpool no ɔkɔ na patron sɛ si a meka sɛ bayernfoɔ third bid akɔtɔ table no so third bid akɔtɔ liverpool table so sɛ louis dias ne kwan bia so mbɛfa no yes sese deɛ ɛyɛ yɛ ne deɛ nso liverpool foɔ no tim no ɔma hyehyɛ no nso ayɛ hu ɛwɔ mu sɛ arsenal ho ayɛ hu bɛtɛ ɔmo nso wɔ anim hɔ no a ɛkiteke sala ɛne akoa baako na ɔwɔ nkyɛn hɔ no ɛbɛha adwene wɔn tim de ehu eti ɛyɛ sɛ wɔn agya Louis Diaz Colombian international ne pɛ sɛ ɔno nso move nti nkɔmɔtwetwe ne gu so ɛkɔ so bɛt ɛɛ Bayern fo bɛ so wɔn reduce sika no ɛsɛ seventy five to eighty million euros ɛne sika a ɛtoto todwa ɛno ɛyɛ update ɛno nso ɛba yɛde ɛma bere korɔ na Bayern fo nso ɛne Manchester ɛtwe nkɔmɔ kakra no ma wɛ sɛ bi Alejandro Canacho. Wɔn bɛtumi anya na nti Garnacho nso sɛ a meka sɛ Bayern Munich foɔ nso ɛɛbusa Manchester United na afei wɔn ahwɛ sɛ ɛkwan bɛtumi aba ho na afei wɔn atumi afa na one or two bi a mede sɔ so na afei chairman watoa so ɛyɛ Alexander Isak na Andy de latest ɛɛba Newcastle United players no wokɔ within ankra a ɛɛba dan bɛn mo deɛ bi in front of cameras ne deɛ wɔn bɛkeka deɛ wɔn pɛ but yɛsi within na wɔn yɛ ayɛ disappointed. because yɛse ne agent no ɛne Ishak astate a ɔmu di nkɔmɔ a Cheshire baabi a Liverpool foɔ ɛyɛ a ɔmu wɔ around ha ɔmu kɔ pɛ property wɔ hɔ sɛ bɛyɛ Ishak bɛ Liverpool a baabi a ɔba akɔ tena no ɛnkɔ kɔ yɛ problem nse ayɛ story a ɛyɛ fie asɛm ɛti sɛ ɔkɔ bu sɛ ɔmu a woyɛ abɔntenso ni ɔmu nka nkyerɛ wo. wɔn bɛka so oh ishak bɛtena fantastic fantastic mm. but so okɔ inside nkira ɛba nso wɔn yɛ ayɛ disappointed because wɔn anya fela no sɛ ishak anhwɛ yɛ a na aberanteɛ no antena na sika no sɛdeɛ esi bobɔ de ba no na chairman ano yɛ ayɛ den bɛɛ one fifty million pounds. ayi na sɛ wei deɛ ɔmu nye mu. yes.
sɛbi arabfoɔ no wogye ɔmu nsɛm adeɛ ayɛ den. ɛden ɛden sɛ ne nturo mu de ɔmu ho abɛhyɛ football ah. gɔɔ na abɛtumi ayɛ saa nɔɔma no na chairman yɛ sɛ sɛ ɔturo in agency fee ne ade, na wosan de ɛyɛ wages ne four percent transfer levy a ɛwɔ Premier League no mu ka ho a, sika no bɛtumi akɔ bɛyɛ two hundred and fifty million pounds on Isak nko ara.
Nti Isak. yɛhwɛ deɛ Liverpool bɛyɛ. na ɛno na Isak no menim de asɛ yɛya na ayɛ huhuhu bi te sɛ yi asɛ. Oh, chairman Isak deɛ. ɔyɛ adeɛ deɛ. yɛmfa ntoa tena no mu no deɛ. bɔn so ɔnhyɛ da nyɛ obi a ano wɔ ne ho pii ɔn sɛ ne ne brand na ɛm sɛ bi a ohia mo no ma aboaboa no kakrakra na ɔn sɛ player bi wɔ hɔ a wɔnim adwuma no yɛ bɛrɛ ɔnhyɛ da nni nkurɔfoɔ a wɔn ɛboa no ɛpɛgya no in terms of adwuma no deɛ ɛkyɛ mo deɛ sika no asɛ and and of course they say yɛn nyinaa nim sɛ na sɛ transfer figures ni bi wɔ a ɛyɛ totally ɛyɛ outrageous I say you see Noni Maduke Arsenal paid I feel we paid forty million more.

Ɛnyɛ asɛm ketewa.
Boy no ara na ɛpushi paa o. Ɛtɔ Harvest 65. Tɛsɛ sika no bi wɔ hɔ a, ɛna ɛsɛ adeɛ baako a mehu ne sɛ, sɛ Premier League teams no, teams no a wɔwɔ the other side of Europe no, sɛ Premier League team ba ne player ho a, ɔnim sɛ wadidi. Wadidi, ɛɛ. Because Premier League clubs no wɔ sika. Enti wɔn bɔ no bum. Baade yɛ ahwɛ transfers for instance, yɛsɛ Juve ɛɛtɔ ebi a, ɛɛ player from ebi a Ajax. Yeah. Wɔbɛte yɛsɛ 20.
Cool high. 25, cool high.
17. Mm. Da biara na amount wɔ fam. isaac deɛ ayɛ kɛn i know sɛ ɔmo antɔ koraa bɛɛ bɛ one fifty. ɔmo bɛ tɔ.
Mm. ɔmo antɔ koraa bɛɛ one fifty because nkɔfɔ ne mpene ma ne nkɔ. ɔmo mpene. ɛna ɔmo nso hu ne sɛ ɔmo bɛ bɔ champions league. Yeah. na deɛ liverpool ayɛ a ɛɛbu fu paa wɔn nyinaa ne sɛ na ɔmo hope nyinaa ne sɛ ka ɔmo pɛ eketike no na nka ɔmo ahwɛ sɛ ɔmo bɛ tɔ wei de ama liverpool a ɛna liverpool akɔfɔ eketike na ɔmo san pe wei aka ho. ayɛ hu kyɛ ma mamfa wei nsɔ so na wo time no Anthony deɛ no Andy bɔɔ so wonim sɛ Atletico Madrid awuram Anthony wɔne Betis ɛkɔ Conference League final Chelsea ɛna ɛyɛ ɔmo nyɛ doa nti ɔwɔ fɔm yie paa na Manchester foɔ no wɔn bɛ sɛ nka obi tɔ no na wɔn gye wɔn sika ba Betis foɔ no bɛ sɛ wɔn kyerɛ Manchester United nyansa Wɔn si loan na na wɔn bɛtɔ. Nti ama Manchester nso astate a ɔredi nkɔmmɔ because ɔma wo nsan mɛfa ne loan wɔ abere ohia sika na ɔno nso de akɔpɛ bi. Exactly. Already wɔgyaagyaa bi Garnacho no mu nyinaa wɔgyaagyaa wɔn ama wɔn akɔ ohia sika. Atletico awuram anɔpɛ yi ara. Bayer Leverkusen nso wɔ mu dendenden anya asɛm ketewa. Ɛna deɛ nsa ka sɛdeɛ na Andy ka no Saudi clubs too ɛna latest Bayern Munich

wate ase so ɛyɛ eh, dynamics eh, time value of money no chairman sisan na ɛsesa but alexander isaac case no ɔhu chairman the only team bɛtumi ato no yɛ liverpool ne options yɛ limited ah, yeah.
options ɛyɛ available to a isaac no ɛyɛ limited ɛno nti na ɔmpɛ sɛ ɔmpɛ sɛ ɔmɔ opportunity na kɔgyina ɔm sɛ ɔmo wei ɔmo options no mhm. apart from liverpool obiara ni sɛ in fact sika no deɛ obiara wɔ bi

Premier League ɛ ɛyi ɛ profit and sustainability rule no ɛnkyee Newcastle. Mm-hmm. Number two, wɔde kaa ka they have rich owners. Saa Saudi Public Investment Fund no ɛna Newcastle yɛ wɔn dea ti sika wɔn ho. Number three, Newcastle aqualify kɔbɔ Champions League. So ɔno ɔte ne position a pressure ni Newcastle to sell o. Pressure ni no so. For instance, kyɛma wotɔn wowɔ adeɛ na there is no pressure on you to sell a. na me mpɛ sɛ me tɔ a I go by your terms deɛ wo bɛka sɛ wo tɔ ade no that is the term a me bɛ go by your terms deɛ tɔ so mmienu
Isaac asɛm na yɛ ka no unim sɛ ɔyɛ ɔyɛ Newcastle most expensive signing Newcastle bɛɛ wiase nyinaa no ɔmo ntɔ player ne bɔɔl den si Isaac da ɔmo tɔ no sixty million pounds in twenty twenty two from El Real Sociedad. Chairman, ɔmo tɔɔ no saa this amount na ɔbaa in the premier league no, wasan de value aka ne ho. Sɛ ɔkɔyɛ Antony deɛ no bia ɔn, ɛna nkɔbaeɛ no nka ɔntumi mmɔɔɛ deɛ a, ka ne value so ate. But ɔmo tɔɔ no sixty million pounds a ɔfiri ɛyɛ La Liga ɛbaa into the premier league no, wadi only three seasons in the premier league. Chairman, three seasons no, Isak ama fifty four goals in the premier league. the only year a ɔmaa ten goals ɛyɛ ne first season na premier league ɛna ɔhyɛɛ ten goals the last two seasons no kyɛma ɛyɛ twenty one twenty three goals in the premier league for a player two consecutive seasons in the premier league no wama twenty one ɛna wama twenty three kyɛma fa compare other players na ɔmo ma ɛyɛ saa less numbers no and how a yɛtɔn ɔmo in this transfer market. Mm, maduke maduke masɛyi. But aberanteɛ fɛ no Isaac no kyɛma ɛyɛ twenty one twenty three goals in the last ɛyɛ two Premier League seasons wate aseɛ eti kasi yɛn fɛ bɔɔl no nto atere mu a and these days no kyɛma your value is determined by your input nti wohwɛ input na Isaac ɛde ama Newcastle no deɛ a kyɛma ne boɔ bɛyɛ den deɛ deɛ nti a mese ne options ɛyɛ limit limited ne sɛ teams ɛbɛtumi atɔ no ɛfra se ahyehyɛ sɛ nka Chelsea bɛtumi atɔ But Chelsea akɔfa ɛɛ Joao Pedro ɛne Liam Delap de aba so Chelsea nhia ne biom. Liverpool akɔfa Ekitike de aba. Man City ɛwɔ Haaland. Man City koraa asan extend Haaland ɛɛ contract no to ɛɛ 2034. So Man City ɛwɔ Haaland deɛ a ɔnhia abranteɛ fɛ no ɛɛ Man City bɛtumi atua. But Man City ɛwɔ Haaland nti ɔnkɔtɔ abranteɛ fɛ no Isak ɛmɛka ɛɛ Haaland ho. But deɛ nti a Liverpool bɛtumi atɔ ne sɛ Chairman te ha yi, Liverpool agye Premier League already. Liverpool are spending 250 million pounds in this transfer market. Sɛ woyɛ woyɛ wote transfer market no ase a, part of 250 no ɛbɛkɔ into last year spending. It depends time um, because time no time most of their spendings no chairman on say premier league no almost spending no it started from 1st august to 31st eh, 30th june ɛdɛ financial year no jeremy frimpong jeremy frimpong florian vis ɛne wɔn ahoɛ nyinaa no wɔn spending no bɛkɔ last season air spending ɛna afei na wɔn ati asi this year air spending no mu already they spent two hundred and fifty million deɛ ɛbɛtumi asa aboa liverpool ne sɛ liverpool na yɛ premier league winner o ɔgye premier league no nanu yɛn na ɛbɛtɔ abɔnten price money. Liverpool nya 175 million pounds for winning the Premier League. They can spend all of it.
So Sky Oho again Nyame yɛ adom a first August Liverpool ɛne Adidas asan new contract wo sɛ sɛ ɔmo ɔmo ɔmo ɔmo ke sponsors ɛyɛ I think sɛ ɔmo ekura Nike ɛna ɔmo emove from Air Nike to Air Adidas yeah. Nike no Adidas na ɔmo de ma ɛyɛ Liverpool no chairman ɛyɛ sixty million pounds a year. So Liverpool ɛyɛ guarantee sixty million a year fakɔ ka ɛyɛ one seventy five million a Liverpool gye yɛ no a ɔgyee Premier League de maa no no? So financially they can spend that is why a meka sɛ sɛ yɛka teams a bɛtumi atɔ aberanteɛ fɛ no ɛyɛ Isak deɛ a ɛyɛ just Liverpool ɛne nti no eh, Newcastle foɔ no nso kyɛ ma wɔn sɛ mo ɔden ɔho ɛnyɛ eh, obi a kɔm de na wɔpɛ no adeɛ atɔn bi a wobɛtumi de price bi akɔfa n'anim wɔbɛtumi atɔ ama wo sika wɔ no ho challenge ɔmu nya no yɛ boy no boy ne pɛ so ɔkɔ ti ase attitude ɔn sɛ edi ha yɛ so ɔde ne kɔ ɔmpɛ so ɔbɛkɔ. o sɛ ɔbɛkɔ sɛ ɔsɛ ɔnna ɔsɛ ɔmo sɛ ɔtaa injury. newcastle newcastle fo ɛyi ɛyi ɛbɛ qualify for champions league no ɔmo promise edi ha ɔsɛ sɛ ɔmo qualify for champions league ɔno nko ara no ɔmo ma no ɛyɛ thirty million pounds as a bonus sɛ ɔ qualify for champions league no having qualified for the champions league ni chairman they expect newcastle to do well. and to be able to do well and perform well in the Premier League in the Champions League no they will need the sack ana me boa chama hwɛ adeɛ last year English teams na ɛbɔ Premier League no ɔmo yɛ adeɛ paa o English teams na ɛbɔ Premier League no even Liverpool na ɛbɔ Champions League no even Liverpool kura na chama ofiri mu I think sɛ round sixteen no before sɛ ɛbɛduru air round sixteen no na Liverpool na tɔpii air Champions League A group stages na olusu the last game to only APSV. ɛna ɔlusi ne last game basa game no na wɔn adi kan qualify wie a na ɛho nhyɛ dɛ nhia kɛkɛ na na yɛ just academic ɛ eh, ɛ eh, performance kɛkɛ ɛna wɔn kɔ bɔ saa game no ɛno nti no ɛ i'm just imagine liverpool na wɔn de ekitika abɛka ho hmm. na wɔn asa de aberanteɛ fɛ no eyi saka bɛka ho and don't forget. ɔka about newcastle no don't forget sɛ newcastle nso nhyɛ that strengthen that that match. Yeah. yes. oyɛ elanga.
elanga elanga nti no.
ɔmo nhyɛ da nyɛ obiara na ɔkò gyae. ɔmo gyae ma ɛyi Isak kɔ a. Ɛn, deɛ ɛbɛma, Te sɛ deɛ, striker no bi deɛ, ni hɔ o. deɛ ɛbɛfɔɔ so Liverpool into paying astronomical figures ne sɛ Isak's contract, wohu sɛ players nso no, ɛyɛ a na wo contract no, Yeah. length of, length no aka no, Aka no, determine yeah. your value. Aberanteɛ fɛ no Isak ɛwɔ three years left in his contract. Ah, ɛna saa deɛ bi bɛba. Ebi wɔ mu. Sɛ three years left deɛ a, ɛne ɛboɔ a ɔhwɛ a Newcastle foɔ de bɛto ɛ, Liverpool foɔ so no, wahwɛ ɔmo ntumi ntua. So the only trump card a ekura Newcastle sɛ wɔbɛtumi akipu player no ne sɛ wɔbɛbɔ astronomical figure a ɛyɛ Liverpool foɔ ntumi ntua.
Anyɛ saa deɛ a, chairman sɛ ɛyɛ one fifty million no in that region deɛ a, Liverpool may be forced to buy aberanteɛ a yɛfrɛ no ɛyɛ Isak. Anyɛ saa deɛ a, chairman, ɛɛ wahwɛ a na ɔbɛkɔ. Okay, ɛɛ mema mama Kelvin mmerɛ mu na.

ka isaac i'm telling you na isaac no ne ɔna na ɛyɛ first option no uh-huh. but n sɛ yɛte amount no a na ɛne nam fa no because te sɛ isaac in fact yɛkora deɛ project 120 ɛne sɛ 120 deɛ ntimi ɛwɔ soro ɛne ɛde ɛde kyerɛ sesco sɛ sesco sɛ yɛyɛ coach na ɔpɛ sesco no ɛna andra bɛta nso pɛ striker no wo coach yi this season woanyɛ hwɛ ɔmɛpa mo

chairman tie nkɔmɔ no mhm. menim sɛ a complete striker chairman a player who can operate from either of the flanks yeah.
chairman ne deɛ no sɛ joe carres no koraa mato sɛ sika wɔn na wɔbɔ isaka on the worst case scenario wobɛtumi a operate from the left ah. ɛno bɛka no real source adaada adeɛ ma me na nicola jackson ma chelsea kora na meka sɛ ɔwɔ ɔmo wɔ nneɛma bi a bɛnbɛn but the difference between ɔno ne nicola jackson yɛ sɛ ɔnya chances ne fo ɔbɛbɔ tere ahyɛ and look ɔnnyina faako, look at the movement, so that is why sɛdeɛ na Christian reka yi, a player that was being bought about sixty million, chairman sɛ Newcastle ka sɛ wɔbɛtɔn no a, ɛyɛ around one hundred and fifty million, so I believe baabi a ɛsɛ yɛgyina sisi yɛ yi, as it is, and everything shows sɛ chairman ɔnyɛ n'adwene sɛ ɔbɛtena because ɔyɛ nkɔmɔ a ɛkɔ so a everything shows he wants to move but he moving no which of the clubs na sisi yɛ yi ɔbɛtumi afa Isak. Nkɔmmɔ no ne sɛ, Christian a ɛdi kan aka, When you look at Chelsea a, biribi ankyɛ sɛ Chelsea bɛkɔ ho. When you look at Arsenal, baabi a Arsenal gyina nkyɛn ma Arsenal nkɔ ho. Ti ma nka abɛtumi anka sɛ bi ɔbɛkɔ ba aberanteɛ ne nkɔ ɛyɛ Manchester United. Na sɛ nka wohwɛ mu a, wo de yɛn hwɛ chairman, baabi a nka wohwɛ wɔn akyerɛ wɔn wɔn ni striker a wopɛ sɛ wo compete because wakɔ fam. and if you want to make a case sɛ this year Arsenal a strengthen look apart from anim wɔ no Arsenal san strengthen wɔ back o Gabriel pra o pra yɛ no they saw sɛ ofiri hɔ no there was a problem because Ben White for some time now Ben White bɛ yɛ hu Ben White na ne yɛ nim no when he move from Brighton by. Uh, injuries ha no yes eti ɔnso ɔna ne coach no bɛkɔ first season yɛ bi wura mu de ɔne atɛta ɔn ɔne bɛkɔ asana koma nyɛ ah so ɔbɛ ɔbɛ tena nkyɛn jɔn ti ase ah okay okay ɛda eh, jure nti ma na bɛbɔ nti ɔnte aseɛ yeah so so chairman meka ama no asi sɛ nka wohwɛ a ba sisi yɛi biribi a ɛkyerɛ sɛ sɛ liverpool ɛtɔn de ase no ma ne kɔ a na wohwɛ ɛyɛ den a darwin nunes bɛkɔ if they move a liverpool bɛkɔ akɔfa aberanteɛ and yɛtena wo na wɔn a wɔn support wɔn wɔ teams nyinaa wɔ england chairman wɔn sɛ wɔn kɔfa eh, ishak no bɛka wɔ liverpool a league no start but I can tell you sɛ how Liverpool foɔ no team si teɛ no the team that I believe ebia baabi a egyina yi wɔbɛtumi agye league no ɛyɛ team a ɛfrɛ wɔn Liverpool because look Louis uh, eh, aberanteɛ friend Mohamed Salah can guarantee you at least twenty plus goals yeah. in a season Florian Wirtz na wɔn kɔ fa no fi Leverkusen and I tell you sɛ me wɔ Chelsea deɛ but wɔpɛ complete number ten for almost about bɛyɛ three years a mahwɛ a ɛyɛ saa aberanteɛ no You use baabi a wogyina mi asɛm and sɛ ɔwura mu ɔbɛtumi aba adrɔpe back so sɛ ɔyɛ Leverkusen team no a Xhaka whenever they are they are playing a ɔredrɔ ba back ɛbɛgye bɔɔl na ɔna initiate attack no hwɛ German national team ɔne Musiala so ɛyɛ player wɔn nso identify ho sɛ they had a problem last season because Szoboszlai mo wɔn bɛyɛ ne nyinaa but deɛ Vit ne de bɛma no Szoboszlai ntumi nyɛ na ɔsɛ kofa Xhaka saa ba abɛka ho. Ɛna Charlie Katike a wɔakɔfa no aba yi, wɔn a wɔhwɛ no wɔ Frankfurt bɛka akyerɛ sɛ, Chairman, 15, 16, 17 goals deɛ, wɔbɛtumi de ama wo. So, megye di sɛ aberante no move o move no, sɛ England teams no nyinaa nka wɔfiri England koraa nkɛyɛ. But I'm not sure you would like to move. And team baako ɔma sɛ di wɔn yɛ akɛseɛ paa nyɛ Barcelona ba Real Madrid. Sɛ nka aberante ho bɛda hɔ yi, look at the Real Madrid setup.

deɛ ɔyɛ left no Inigo Martinez when Inigo Martinez move ɛna Acerbi move from the back ɛbɛ anim eti don ɛɛ ɛɛ kyɛmo meka mese sɛ Real Madrid fo sɛ Vinicius sika na nka ɛba no sɛ Arabfo no betumi atua three hundred and fifty a watena Real Madrid seven years kyɛmo no ntumi nye Ballon d'Or no bi mu eti ɔkɔ a na wɔ move Mbappe aba left then you bring Xavi because ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ ɔyɛ new to the Spanish La Liga. wɔabɔ Real Sociedad so in terms of adapting ɛnyɛ afei na wɔabɛ adapte eti sɛ Ishak ne deɛ na meka sɛ yɛtena ma Liverpool fa deɛ a kyamo ebia second ne ne third na ɛna ebia ɛdi mo akyi fourth because Liverpool foɔ no wɔn strengthen and with the strength no wɔn san de additional player even wɔn Newcastle wɔn ni saa midfielders na wɔn yɛ good no chairman wɔsan de Ishak bɛgyina anim wa. Newcastle midfielders na wɔn yɛ good.

so when you want to compete you should get equally good players ɔmo wɔ starte na obi a ɔbɛma ɔbɛtumi abɛki different te German premier league na ɛbɛhwɛ no deɛ the only team a megye di sɛ ɔmo werɛ aho a yɛdi nkɔmɔ ɔmo ntumi nkasa kɛse ɛyɛ nkorɔfoɔ no ɔmo wɔ nkorɔfoɔ no ɔmo hyɛ red no baako no Manchester ɔmo sɛ aha saa nkorɔfoɔ no United sɛ sɛ ɔmo sɛ ɔmo pɛ Oli Watkins ɔkyɛ ɔmo sɛ ɔmo bɛ wan ɔmo pɛ Oli Watkins sɛ sɛ ɔmo wɔ mbuamu ɔmo wɔ

Portugal. Na ɔnyɛ milita mo. Ah, but I'm saying sɛ nti league na no wɔm no at least ɔwɔ ɔwɔ a clear idea about the league. Ah, Manchester United the Christians yɛ bɛ ka no kora yɛn ka no kora ntwom sisi ani yɛ two window ni mu a ɔmo a bɛ su. Dabi o, no kora na Manchester United Manchester Manchester, Manchester United enim no kora no but ɛyɛ sikasɛm. Sɛ Manchester United betumi atɔn ɛne striker biara na they should guarantee a sales. ɛsɛ ɔmo tɔn adi ɛtɔn adi that is the main problem manchester united players na ɔmo bɛ tìmí ɔtɔn no there is no value on them yeah. because ɔdi anthony to transfer market ni mu a one na yɛ willing to buy anthony even at sixty million obi a mɛtɔ team biara ɔkɔtɔ anthony sixty million a wọn ahwɛ supporters bá bẹ ti ntẹ fún mi. dabi ɛyɛ ɛyɛ ɛyɛ the market for anthony nnema ne suggest saa because.

last year sɛ Malaysia koraa and ɛyi eh, eh, Tyro Malaysia nso for loan ɔno nso koraa ɔmo antɔ nti all players a ɔmo loan ne ɔmo nyinaa no ana nka do expecting sɛ ɔmo betumi atɔn saa players no ɛnya bi ɛde bi asɔ so akɔtɔ saa players ɔmo pɛ no kyɛma amfa but kakra nkakra bɛyɛ yie Manchester United at least ɔmo yɛ guarantee thirty five goals in the Premier League players bi no a ɔmo tɔn yɛ no. nneɛma bi wɔ hɔ a ɛwɔ sɛ European teams no sua number one ɛyɛ how a Chelsea yɛ business. Yeah. ɛwɔ transfer market yeah. Chelsea's business should be steady yeah. ɔmo tìmi tɔn player bi a tìmi sɛ akɔ away pad ɛyɛ nɔni madi kɔm de ɛhyɛ ɛni sɛ. chairman ɛnu ɔmo yɛ ne sɛ. I, I don't know ɔmo negotiation na ehu ɛnu sɛ ɛnu sɛ ɔsi esua ɛna adeɛ baako nso ɔsɛ coaches nyinaa esua nso yɛ how pep can use seventeen players and nobody will complain none of the players will complain ɔtí ankyɛn wɔn complain. Yeah otumi nya first seventeen obi abɔ bi. yes.
ɛhɔ a wei kyɛnkyɛn na wei bɔ ah. ɛhɔ a wei nobody will complain yeah. Yeah. but menim sɛ teams bi sɛ arsenal teams bi liverpool ɔmo bɛ start anya problems there are players bi wa de ɔmo tata nkyɛn a na ɛna wo fu na ɔha ɔsɛ ɔna tɔn mu because so kai uh, ben white ɔmo kɔ england kɔ ɛma ntena nkyɛn ne bufu ti sɛ ano nneɛma mm, ɛbɛ fie eti eti asɛm bɛ si eti yà ɔne mo bebree ahosɛ àwọn fo sua but real madrid yɛn deɛ ɔmo tua no wɔ fam báyìí sɛ ɔmo mpa ɔmo ahiham a

Newcastle United are not being smart ɔho because. They are not being smart.
Smart they are not being smart.
Adi ntra.
One twenty million that's a lot of money. They can even get more. Ɛna Newcastle ankasa yɛnim sɛ owners no wɔ sika but wɔn bae no they've not made up their minds sɛ wɔn kɔ fa wɔn sika no abɛhyɛ team no mu. So what they are trying to do sɛ team no a na ɛsɛ ɛbɔ ne ho bra na ɛtumi stay in business that's what they've been doing. Enti wohu sɛ wɔba they are not buying like Arsenal mo ne yɛfrɛ no sɛ Chelsea mo ne ade tɔ no they are not doing that. Because of financial fair play. So this is what they I think they should do. Newcastle ntumi ngye Champions League no wɔn bɔ Nyame ani koraa wɔn ngye. League ne gye no wɔn nya nduru hɔ. So the best they can win ɛyɛ ɛda the cups no ebia the League Cup anaasɛ the FA Cup. Nti nka sika ba Isaac ho no nka wo tɔn no one twenty me a me ngye one twenty ne nyinaa but mɛ ask Liverpool to give me players ɛna ebia Darwin Nunez na ma fa Elliot aka ho ɔmo yeah Darwin Nunez is not a bad player Liverpool na wantumi amboa but we saw him wɔ Benfica we see him at Portugal the fact that he's not been able to play ɛwɔ Liverpool and even Liverpool koraa ɔmo sɛ ɛyɛ makeshift sometimes ɔbɛbɔ bi sometimes ɔbɛbɔ right sometimes ɔbɛbɔ left sometimes ɔbɛbɔ middle so continuity ne wɔ yi.

But manager wei bae ne last three season ɔde mo adi second nti aka little push na championship no aba. Yɛkaa na mo so wɔ mo style no a mobɔ no monhia striker. Now all Arsenal fans are saying they are a striker away from winning the premiership. Kyerɛ ma sɛ saa adeɛ a na ɛsɛ nyɛ striker biara kɛkɛ. Ɛyɛ a striker a ɔyɛ hit ɔba no ɔba nti that signing a moyɛ wɔ Gyökeres no deɛ that is the best signing ever me feel sɛ moyɛ. Why am I saying that? Ayɛ a na wohu sɛ Pep Guardiola time no Obiara never expected sɛ ɔde Haaland bɛba abɛbɔ anya success because Haaland is only a pure striker, ne deɛ ne sɛ ɔnyɛ defensive work, post no anim ara na ɔwɔ na wapia bɔɔl no de atom. But yɛhwɛ wɔn nso a, City nso wɔprɛprɛ bɔɔl so people were doubting. Nti sometimes woduru baabi a, Chairman, you can't do the same thing and expect different results, you need to change things a bit. Enti mifii sɛ nna ɛma Andre Bertha ahu sɛ no, ɛsɛ yɛsesa nneɛma, nti na ɔno pɛ sɛ Gyocares ba whilst the coach is also saying a different thing. But Gyocares, chairman, the only place a ɔyɛ weak pɛ yɛ in the air. Because ɔyɛ striker nti wohu sɛ bɔɔl no ebi bɛtumi afa soro aba nti at least ɛsɛ sɛ wo ti yɛ adwuma. Ebia obi yɛ winger na chairman ne ti nyɛ, ebi sɛ Lamine Yamal sei, baabi a ɔyɛ weak ɛyɛ ne ti. But baabi a ɔbɔ as a winger nti it's not a problem. Nti Messi koraa with his height no, ɔtumi bɔ wing no but ɛsɛ ne ti yɛ adwuma. Aside that the chairman, Ɔnyɛ out and out striker, ɔnyɛ pure striker o, sɛ ɔno deɛ box no mu pɛ na ɔgyina o. Ɔtumi ba akyire bɛfa bɔɔl de dwane de pia, ɔprɛse yɛ biribiara bi. Nti mma monhu no sɛ ɔreba abɛbɔ Haaland deɛ sɛ ebia ɔreba abɛgyina hɔ ne yɛ aprama, dabi. Ɔyɛ ɔyɛ player, bɔɔl no ankasa, ɔyɛ ɔyɛ ne ho ɔden, ɛna ɔtumi fa bɔɔl no, ɔba akyire bɛgye, ɔsan nso pia. Ɛna penalty no onim bɔ no koraa so yɛ because Saka mo de wura eighteen mu na ɔmo daadaa mo na ɛtɔ hɔ a obetumi de abɔ ahyɛ mu he's a good striker and the fact that ɔno ara yɛ ara sɛ Arsenal na mebɛbɔ Arsenal na mɛbɔ no kyerɛ onim deɛ ɔpɛ and people like that when you give them that chance kyerɛ ma they give their all. Me hu me hu yɛ efi sɛ Arsenal efi sɛ ɛte yɛ nya wei bi da o yeah player ɔsi wo de ne kɔ he ɔnkɔ yeah Arsenal na ɔbɛbɔ Arsenal nko ara na ɔbɛbɔ yes

tim ɔsɛ ɔmo ma rema de kɔ ɔnkɔ ɔpɛ asena ɔsɛ ɔpɛ tim bi ade saa asena. a player like that oh, ɛwɔ sɛ ɔma ne chance no ɛna manchester deɛ finally manchester deɛ ɛbɛn taa ɛsɛ player to go to manchester currently ɛyɛ sika ɛnyɛ ɛnyɛ project ɛti player ɔpɛ sɛ ɔbɔ bɔɔl gye din na ɔnya project ɔnya ɛɛ laurels no ɔnkɔ manchester ɛna ade baako ɔmo players ɔmo ntumi ntɔ it is not that they are not good because zexi ɛnyɛ hwekora ɔbɛtumi anya ɛɛ kɔmɔ akɔbɔ.

ɔbɛfete in so why are they not calling the issue is that wages na ɔmode ma players no ɛso dodo nti obia no ɔbɛ wonya adeɛ wo so woba wo sika bebree nti even Rashford koraa he needs to reduce his wage ansa na ɔbɛfete in ɛwɔ Barcelona nti the wages na Manchester United de ma ɔmo players no Ɛnna ɛyɛ the problem for the clubs because ɔhwɛ Anto no bɛhwɛ na ɔgye sɛ nti ɔkɔ loan yɛ a eh, yes of course uh, sama sɛ obi fa ɔkora a obetua bi na watua bi ɛne yɛ good but where a woba abetua ne nyinaa na play zegzi ɔnyɛ adeɛ na chairman kɔma obi abetua sika kakraka wei ɔmo ntua it's united and so but this season deɛ chairman yɛmfa bi anto kyɛ the recruitment they are doing deɛ wode compare ɛyɛ kakra

ɛyɛ more than them but at least they bought a two players a wɔn fi premier league na ɛmu aberanteɛ fɛ no brian mbemu ɛma twenty goals ɛna matias kunya ɛma fifteen goals in the league together ɛyɛ thirty five ɛna adaptation nye problem because the same premier league to the same premier league. well uh, kwakula bi the message but if chelsea doesn't hurry up with the uh, jared hato deal we will take him after the isaac deal.